वतन ऐ वतन जान जा जान मन आइव गेल आइव गेल रहुआ के गांव गली मोहल्ला में ये समा रहुआ के दूरा दरबज्जा के आसपास गरम कपड़ा बला गाड़ी आइव गेल ये बहार दिल फिदा जान सा आओ गरम कपड़ा किनबाक लेल गाड़ी से संपर्क करो माता बहन एहजा आओ तरह तरह के ऊनी कपड़ा एकदम गर्म कपड़ा उचित दाम पर किन के ल जाओ ऐ वतन ऐ वतन आओ आओ दीदी चाची गरम कपड़ा बला गाड़ी से आहा ले ला अपना बउआ नुनू के ले सब प्रकार के गरम कपड़ा कीन जलवा तेरा जलवा आहा के टोला मोहल्ला में हमरा ई गाड़ी पर सूटर टोपी मोजा दस्ताना मफलर ऊनी जैकेट ऊनी स्वेटर ऊनी टोपी कोट ऊनी चद्दर ट्राउजर कीन बाक लेल गाड़ी लगे ठीक सुनली माता बहिन गाड़ी पर सब तरह गरम कपड़ा उपलब्ध छै उचित दाम पर भेट रहल छै आउ दीदी स्वेटर ललिए

आइव गेल आइव गेल रहुआ के गांव गली मोहल्ला में रहुआ के दूरा दरबज्जा के आसपास गरम कपड़ा बला गाड़ी आइव गेल आउ गरम कपड़ा किनबाक लेल गाड़ी से संपर्क करू माता बहिन एहजा आउ तरह तरह के ऊनी कपड़ा एकदम गर्म कपड़ा

मोजा दस्ताना मफलर ऊनी जैकेट ऊनी स्वेटर ऊनी टोपी कोट ऊनी चद्दर ट्राउजर कीन बाक लेल गाड़ी लगे आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर ठीक सुनली माता बहिन गाड़ी पर सब तरह गरम कपड़ा उपलब्ध छै उचित दाम पर भेट रहल छै आउ दीदी स्वेटर ललिए मफलर टोपी ले लिए जल्दी करू आओ गाड़ी के लगे आओ बढ़िया बढ़िया दस्ताना खूब मजबूत आ टिकाऊ जैकेट आओ एहजा से उचित दाम पर कीनो आओ देखो पसंद सुना सुना है संदेश आके आओ एहजा आओ कम दाम में बढ़िया बढ़िया गरम कपड़ा कीनू

आउ दूर ठाढ़ नै देखू, गाड़ी लगे आउ सूटर, टोपी, मोजा, दस्ताना, मफलर, ऊनी जायकेट, ऊनी स्वेटर, ऊनी टोपी, कोट, ऊनी चद्दर, आरो टाउजर कीनू। जल्दी करू, गाड़ी आगा चैल जैत। बाद में पछतैला से कोई फायदा नै मिलत। है रानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी आऊं आऊं दीदी चाची गरम कपड़ा बला गाड़ी से आहा लेल आ अपना बउआ नुनू के लेल सब प्रकार के गरम कपड़ा कीनू कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज अहा के टोला मोहल्ला में हमरा ई गाड़ी पर सूटर टोपी मोजा दस्ताना मफलर ऊनी जैकेट ऊनी स्वेटर ऊनी टोपी कोट ऊनी चद्दर ट्राउजर कीन बाक लेल गाड़ी लगे आ। पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गाड़ी पर सब तरह गरम कपड़ा उपलब्ध छै उचित दाम पर भेट रहल छै